Gape o tlo ba wa mathomo. Bose, a re bone. Yo modimo, tšheke maphele. Oh! Emma, a ke a nnete. Ga tšhikinyeke le gate. Go a makatšha. Hmm, tšohle di molaleng a dirilwe ka tšhokolete. Hurre! Julie bona! Oh, a tloše! O se tšhoge! Ke tšhokolete fela e bose kudu. Yo! Julie o tšhogile a re mo tlogele. Ke tlo ba gabotse le maphele a ka. Mm, e bose. Oh, ke a lora goba nikholo ya maphele? Eya, ke nako ya gago. Mm, bose, o oh, ntšhuše. Hmm. Tla mo, Julie. Tla mo e bule. Vizy. Ah, go lokile a re direng se. Aowa! Thuše go dibatana tše gona bjale! Ups! Um, ke a nnete. Gomme o tlo swanela go ya. Oh, go a tšhoša. Aloma! Nicole! Nicole! Go na le peletlhoko ya gago! Mpotše gore wa swaswa! Hey. Oh, Shele! Uh. Yo, ke tla le pšhatla! Oh, no! Oh, go ka one? Wa bona? Oh, oh, oh, oh, ke nagana gore... Oh, lemo! Lemo tafoleng! Shele! Amogelang hlohlong e mša. Nka thoma? Wow, ke hweditše kgamera e botse. Julie, nka go tšea senepe? Nyemiela. Aha. Wow, go botse. Senepe sa gago šese. Go a sekiša. What? hey! Uh, a ke bone. Oh, gwa nyamisha, ga ke e rate. Hmm, ke na le leano. Nicole, re ka tšea senepe mogo. Yes! Ke a sa lebelela ke tlo apara semasge ka motšhoša. Nice. Gape, a re bone. Aha, Ke mang? Go sekiša! Wa gafa! Bula sekhurumelo sa gago! Wow! Le nna ke na le kgamera! Hure! Eupša e nkga bose kudu. Go mola leng? E, ke chokolete. Oh! Bona! Ke tšere senepe sa poleti ya ba tšhokolete. Go botse kudu. Mmm, e bose. Ke rata kudu. O na le mahlatse. Mfele nahle. Eng? Aowa! Ke tlo ya ka metsotswana. O tlo bona. Tada! Eupša go sa na le gamera. Hei! E buše! Ke rile e buše! Woa! Tafola ya rena bjale ke chokolete! Go a makatša! Go botse! Ebile go bose! Nka thoma? Okay. Hure! Ijo, ke le bone la malebe! Bona, Julie! Ke ipochiša gore go tlo direga eng keng ka le phumola. Hei! Bohle ba kae? Eng? Ao! Go na le malekere ka gare! Go botse! Ke dijo tše bose kudu! Bose! Nico, o tlonkarolela hle? No.
Aowa, o na le ya gago. Okay. Gape go lokile.
Ke na le lebone la nnete le le botse kudu. Gape, gape, gape. A re le puleng. Go direga eng? Wow! Dumela basadi. Ke na Jenny yo matla. Dira ditakatšo tše tharo. Dumela. Dira ditakatšo tše tharo. Ao, e, e, e, uh, uh, ke nyaka le bone la chocolate go swana le la Nicole. What? What? Go tlo dirwa. Hey, o ile kae? Le bone le kae? Ao, ga gona malekere. Hmm. Ao, go a nyamisha. Waa! Waa! Go botse kudu! Ke tlo ipshina ka lona bjale. Ao, go a nyamiša gore ke feletšhwe ke malekere.
Aua, o se ke wa ba wa nagana ka yona. Hmm, moglo mongwe le bonela ka le a jewa le lona. Emma! Gape, bjale ke kgotsofetše 100 percent. E bose kudu. Ao, le nna ke kgotsofetše. Tharo. Okay. Pedi. Ao, aowa, phepere e fišago. E bule!
Oh my god! Oh, ga ke na maglatse! Eng? Ke phepere gape? Uh, uh, o wa mathomo! A o wa wena! Go lokile, le swika pampiri sekero! Eh?
O a thoma?
Oh, ga ke nyake go eya le gatee! A re direng se. Wa! Ke chokolete! Go botse! Eng? Bona, go na le chokolete ka gare. Ao, go botse! Mmm, e bose! Bjale, ke nako ya gago. Eya! Le nna ke rata chokolete kudu. Ao, Ema ganyane. Ga ke nagane gore ke chokolete. Oh, mama mia! Ke na le molo ka ganong. Au, e phološege o ka kgona. Re swanetše go ya ka moraleng gona bjale. Setšhidifatši še se? Au, au, ke kimologo e bjang. go thoma go tonya mo oh, go lekane ke kgotse ke a leboga nicole
ke ga gona bothata e bole yes! Wow!

A re bone. Wa, le nna ke hweditše mšanyana. Dumela mokwera o nyaka lerapo, o tlo le rata. Hmm. Go a makatšha, ga a swarwa ke tlala. Hmm. A re raloke?

Go molaleng, se dirilwe ka tšhokolete. Nka be ke sa nagana gona bjale bjang. Se bose. Au, aowa! Au, o se ke wa lebelela seo! Juli yo mobe o šampša! Ema! Ema! Ema! O ya kae? Au, o be a go tšhaba!
Eng?
Hmm. Uh. Oops, okay. ke kgopela tshwarelo. Bona, Nicole. Huh? Au, aua. Ke na le mental polating ya ka. Ah, dintši tšeo di tenang. Di gongwe le gongwe. Aho, Tlamo ka potlako, re na le tšhoganetšo. Okay.
Dumela, mohumagadi. Tšhogle di lokile. Ke tlošeng. Ao, ke go kwele. Motsotso o tee. Ke tlo tšea mokotla o kgethegilego wa mental. A, ka sesa go tshwenya. Ka botse.
Uh, ke a leboga. Yeah. Ao! Gabotse. Nicole, nako ya gago. Au! Aua! Ke dire eng? Oh my! Re swanetše go e lebelela. Ijo, modimo! Ema ganyane! Ga se ya nnete! Ke chocolate! Se se botse kudu! Ah, ah, o dira eng? Nka se go lebelele o ya se. Gape go lokile. Se bohlokwa ke gore chokolete e bose kudu. Bose! Ah, ke a tloga mo. Ka botse!